Үз фәнен тирән белүче укытучы. Ны түкми-чәчми балаларга җиткерү, бу безнең төп бурычыбыз. Укытучының роле, күзгә, укытучының роле, икенче. Укытучыга куелган таләпләр артканнан-арта бара. Барыбер сез, тормышның локомотивы бүгенге көндә. Сез әйдәп барасыз, беренче рәттә үзегез. Аннан сезнең аша без әле балаларга барып җитәргә тиеш. Үтә дә катлаулы чорда яшибез. Шундый чорга туры килде инде безнең Яшәү рәвеше дип әйтерлек, тормыш шуңа күрә. Бер караганда инде кызык, икенче караганда үтә җаваплы да, үтә катлаулы да. Бүгенге чорда укытучының тоткан роле, әһәмияте дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә без инде үзебездән торган эшләячәкбез, киләчәктә дә. Быел без җиде номинация белән үткәрдек. Шулай бит? Узган елга караганда бермә-бер күбрәк укытучылар катнашты. Дөрес, киләсе елга исән булсак, буш номинацияләр санын тагы да карарбыз, тагы да арттырырбыз. Мөһим түгел, ни дәрәҗәдә әле без зонада чыгыш ясыйбыз, республика күләмендә чыгыш ясыйбыз. Иң мөһиме, менә шундый барыбер үзебезнең муниципаль этапка без йомык ясарга тиеш. Кемнең кем икәнен күрергә тиеш, кем ничек чыгыш ясаганын белергә тиеш. Шуннан соң инде үзебез әйтәсе фикерләрне әйтеп, җиткерәсе теләкләрне теләп, үзебезнең укытучыларыбызны зона этабына, республика этабына җибәрергә тиеш. Мин еш әйтәм. Актаныш районы мәгариф системасы ул республикада әйдәп баручы мәгариф системаларының берсе. Анда укытучыларның тоткан роле бермә-бер зур. Хәтта бер шуның өчен генә булса да, милли мәгарифне саклап калыр өчен булса да Актанышның мәгарифен сакларга кирәк, тотарга кирәк, аның укытучыларын үстерергә кирәк, күңелләрен күтәрергә кирәк дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә.

Шушындый яхшы әзерлек белән килгәнегезне безнең инде жюри членнары һәр көнне билгеләп барды. Бу, әлбәттә, сезнең мәктәп җитәкчелегенең, анда әзерләгән команданың зур тырышчыгы дип әйтергә кирәк. Даутова Алсу Камил кызы, беренче Актаныш урта гомуми белем бирү мәктәбе укытучысы, иң яхшы башлангыч сыйныф укытучысы номинациясендә җиңүче.
Әлбәттә, инде дулкынлану хисләре ничәнче урын икәнне, результатны беләсе килә инде. Без инде яңа елга кадәр конкурста катнашкан идек. Менә яңа ел бәйрәмнәренә үткәнен түземсезлек белән көтеп тордык. Бүген шул нәтиҗәләрне белергә диеп, өмет, куаныч һәм ышанычлар белән килдек. Мактаулы икенче урынны ала Хуҗина Рәмилә Фәттән кызы, аерым фәннәрне тирәнтен үзләштерүле Актаныш икенче урта гомуми белем бирү мәктәбе.
Ә иң яхшы математика укытучысы номинациясендә җиңүче Әхмәтгалиева Зөлфия Вил кызы, Яңа Әлем төп гомуми белем бирү мәктәбе мөгаллиме. Истәлеккә күп укучы да көчле алкышлар. Укытучысы номинациясенә җиңүче Фарукшин Дамир Мирзанур улы, Советлар Союзы Герое Хәсән Заманов исемендәге Актаныш кадет интернат мәктәбе укытучысы. Әлбәттә, көчледән-көчле алкышлар менә шушындый безнең асыл егетләребезгә. Сезгә, хөрмәтле коллегалар, телисе килә, күп еллардан соң да сезнең укучыларыгыз, менә шулай иттереп, исемнәрегезне җылы итеп, төрле җирдә, сәхнәдәме, башка җирдәме, сезнең исемнәрегезне атарга язсын иде. Бүгенге мероприятиедә без бүләкләр үтсәк тә, иң төп, иң зур бүләкне безгә укучыларыбыз бирә.

Укытучысы конкурсында беренче тапкыр катнашам. Бу конкурс мине бик күп нәрсәләргә өйрәтте, үземгә ышаныч куйды. Һәм укытучы да нинди сыйфатлар булырга тиеш, башында әкренләп өйрәнергә тырышам. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернаты инглиз теле укытучысы Гимранова Сания Мөдәрис кызы

өйрәтәм. Башта мин ундүрт ел беренче мәктәптә эшләдем һәм анда да, гимназиягә килгәч тә, инглиз теленең кирәкле фән икәнен, укучылар аңлаганын белеп торам. Ата-аналар да сорыйлар, балалар да үзләре теләп өйрәнәләр. Һәм бүгенге көндә инде безнең инглиз теле генә түгел, һәр икенче тел, чит тел дә кереп бара. Мин үзем менә француз телен өйрәтәм. Һәм инде инглиз теле белән француз теле әзрәк кушылып авыррак китә. Ләкин балалар аңлыйлар, кызыксыналар, ике телне чагыштырып та өйрәнәләр. Инглиз теле беренче урында тора, ул инде безгә бөтен киләчәк профессияләрдә бөтенесе инглиз теле ул уже үзенә үзе булырга тиеш булып тора. Ә ике чит телен белсәң бигрәк тә әйбәт инде.